Għal darb'oħra grazzi għal Beauty Impulse ħa nitkellmu ma' Hilde Farrugia fuq il-prodotti li għandna quddiemna. Kif inti? Grazzi ħafna, tajba grazzi. Illum ġejt nitkellem dwar il-problem solvers, il-biodroga sewwa. Il-biodroga l-aħħar darba tkellimna dwar il-well being, issa ħa nitkellmu dwar il-problemi. il-problem solvers tal-ġilda tagħna. Illum x'għandna quddiemna? Mela għandna numru ta' serums u ħa nitkellmu anki dwar professional treatments li huma bażi ta' acids. Issa, forsi dak li jkun jgħidlek acid ħa nagħmlu ma' wiċċi biex iqaxxar lill-ġilda. Ejri, ħafna nies jafu li llum qegħdin nagħmlu xi trattamenti tal-aċtu fuq il-wiċċ biex inbiddlu l-ġilda antika u nerġgħu nagħmlu xi trattament biex il-ġilda l-friska ikollha ċans biex biex biex tieħu n-nifs u neħu dak l li hemm mejjet. L-antiċ, exactly. Imma hemm hemm acid pills u hemm acid treatments. Iva. Vu li jien hekk niġi nagħmel xi acid treatment ħa noħroġ b'wiċċi aħmar u ma nistax nara x-xemx. Laqqas xejn. If wieħed irid dejjem jirrispetta x-xemx, però meta nitkellmu acid għandek Nourishing acids, għandek skin layer smoothing acids u exfoliating acids. Għandek different kinds of acids. Fir-realtà, il-ġilda tagħna diġà għandha pH tagħha aċiduża 5.5, jiġifieri l-ebda treatment li huwa alkaline m'huwa tajjeb. Fil-fatt aħna għandna different kinds of acids. Hawnhekk għandi l-AHA, alpha hydroxy acid, Five percent AHA. Dan huwa wieħed mill-affarijiet li huwa skin layer smoothing, jiġifieri huwa nużawh ta' kuljum biex il-ġilda tagħna tirriġenera u tkun tidher aħjar. Infatti għandek tlieta quddiemna llum. Iva. It-tnejn l-oħra għax xi qegħdin nużawhom. Mela dan huwa trattament li nistgħu nagħmlu mid-dar tagħna kuljum. Iva, mela għandek il-CBD balancing and repair complex. Dan għal ġilda sensittiva li għandu iktar nourishing and hydrating properties, l-ewwel wieħed. It-tieni wieħed, peptides, għall-kontra tikmix. Meta nibdew nikbru, ikollna l-bżonn għal dak li jissejħu peptides, jiġifieri l-collagen tal-ġilda tagħna jibda jitkisser, allura nużaw il-peptides. Problema oħra niltaqgħu magħha u hawnhekk għandi żewġ tipi ta' serums, niacinamide u azelaic acid. Dawn ħa jgħinu biex niċċaraw id-dbajja' tal-ġilda tagħna. U dawn ta' min jgħid li huma kollha Affarijiet li wisq wieħed jista' jagħmel id-dar. Ok, ovvjament għal min qed jarana mid-dar jista' jċempillek ukoll personalment. In-numru għal Hilda huwa 996-333-530. Hilda tista' tkellmek eżatti fuq dak li għandek bżonn. Hemm tliet tipi differenti, nimmaġna għal ġilda differenti u problemi differenti. Apparti dawn it-trattament nistgħu nagħmlu d-dar, għandna bżonn trattament iktar professjonali ġo beauty salon. Iva, fil-fatt jeżistu il individual acid treatments. Ok. Li fejn il-beautician tħa tħallat il-riċetta li għandek bżonn int skont il-problema tiegħek. L-ID acid treatment li normalment inħalltu tnejn jew tliet acids flimkien skont. Biex tagħmel ir-riċetta skont il-problema li għandha l-persuna. U li għandek sabiħ ovvjament wieħed irid jagħmel sunblock. Però wara t-treatment aħna nużaw affarijiet li ħa jerġgħu jikkalmawha l-ġilda bħal m'huwa s-CBD, Balance and Repair Serum, illi wieħed jintuża d-dar u fis-salon u ta' min jgħid li jekk aħna rridu nsolvu l-problema rridu nagħmlu l-affarijiet id-dar kif ukoll fis-salon. Mela għal min qed jarana bħalissa, nerġa' ntik in-numru ta' Hilda fejn tista' ċċemplu biex tagħmel appuntament biex tkunu tafu aktar informazzjoni kemm fuq il-prodotti u t-trattamenti, 996 33 530 Dak huwa n-numru ta' Hilda fejn inti tista' tkellimha diretta. Hilda, nerġgħu nitkellmu fuq il-prodotti llum. Għandna l-prodotti tad-dar kif ukoll semmejna dawn it-trattamenti għal iktar trattament fil-fond. Iva, fil-fatt il-serums tad-dar huma 15 ml u l-prezz tagħhom huwa bejn 35 u 45 Euro. Jiġifieri qed nitkellmu dwar prodott fi flixkun żgħir Il għaliex aħna ħa nagħżlu skont il-bżonnijiet tal-ġilda tagħna. U sirem nagħmlu ftit qatriet biss, ovvjament. Iva. Grazzi Hilda, grazzi għal informazzjoni u grazzi għal Beauty Inputs għal din il dan il il-reklam fuq l-informazzjoni tal-prodotti tal-wiċċ. Grazzi ħafna.